Hoki a au e te whakamā. Nā te mea kua, kua rere ngā waiata katoa, kāre mātou i te paku mōhio ki te aha. Pēwhea te whakautu ki tēnei tikanga, o ia rā, o ia rā, I taua wā tonu i mōhio pū ahau me whakatika au i tēnei tūāhuatanga. Kia kore e tū kuare ai anō. Nō reira, i whakatau me whai ahau i te reo Māori. Ae, karawhiua, karawhiua. Ki te pai koe. Me ako ngai Pākehā ki te reo Māori kia tau ai ō rātou Aotearoatanga, kia kaha ake ō rātou hohonutanga ki tēnei whenua. kia whakawhānui ō whakaaro mō te iwi Māori. Kua whakarerekē katoa taku ao i taku whāinga i te reo Māori. Kua whakawhānui taku mātauranga mō te reo Māori, mō te ao Māori. Kua whakatuwhera aku karu ki te tirohanga Māori. Kua mārama i te i ngā hē kua puta ki te iwi Māori, ngā pēhitanga, ngā hē katoa, Ko Phillipa Ward tōku māmā, ā, i whānau mai ia ki Pōneke, i reira tonu e noho ana. Ko Conrad Leland tōku pāpā, nō Taranaki ia, i mate ia i tērā atu tau. E ngākau nui ana ia ki tēnei wāhi nei te taha o te moana. I a ia e rangatahi ana, i a, i haere ia ki tētahi wānanga tauā ki Ahitereiria, whakangungu ai he āpiha mō te ope tūmātauenga. Kotahi anake Taku tuakana ko Diana Tērā, he kaiako kirikātene ia, e whakaako ana i ngā nohinohi, tino pūkenga tērā, ā, kotahi anake taku tungāne e noho ana ki Huiterangi, ko Simka tērā. 25 ōna tau. Āna, he tamariki, he ara i te tamariki, he rangatahi tonu ia. Ana. I whānau mai ahau ki Te Whanganui-a-Tara. I tipu haere ahau i reira, kātahi i hunuku mai ki Tāmaki Makaurau, Tāmaki Herenga Waka, Tāmaki Herenga Tangata, ā, i au e 19 ōku tau, ki te haere ki tētahi kura kaiwhakaari. Ko taku kura tuatahi ko Te Aro e pātata ana ki te pokapū o Pōneke, ā, katahi i haere au ki te kura kōhine o te rāwhiti o Te Ūpoko o Te Ika. I au e tamariki ana ki te kura tuatahi o Te Aro, i reira ētahi kaiako Māori, nē. Ehara rawa i te kaiako reo Māori, engari he wahine Māori. Ā, nā rāua i hari mai mātou ngā tamariki ki te karapu Māori, ki te ako i ngā. Kēmu māre, ngā waiata māre, ngā tītī tōrea, ērā momo mea, ā, ko Ngāti Poneke te, te karapu māre. He rawe tērā. Nō, nō mātou te whiwhi, nō ra, nō reira i, i rongo au i te reo Māori, i, i rongo au, um, taku arero, aku taringa ki te reo Māori. I haere mātou ki tētahi wharenui. He hua ka puta. He hua reka rawa atu ka puta. Mātou ngākau e ārahi, mena kei te hiahia ka whakarere kē tō ao. Ka tau tō Aotearoatanga. Ka kaha ake tō hōhonutanga ki tēnei whenua. Kia ora, darling. Here comes the sun. Ooh. I te tau 2000, i mahi taku hoa tāne hei ringotohu o tētahi kiriata, ko Jubilee tērā, ā, i whai wāhi Umm, te tokomaha o ngā kiri whakaari Māori i roto i taua kiriata. So you tell us, should we look to the sun and then to you? Yes, that's the one. Okay, we'll go five. Ā tērā te wā, ko te rā huritau o Mikaere, taku hoa tāne, i haere atu ki tōna taha, whakanui ai i tōna rā huritau. Ataahua, we'll one more. Ataahua. And starting. Ka huihui mai ngā kiri whakaari Māori ki te mihi atu a, ki a ia, ki te waiata atu ki a ia, a, ka huri ki a matou, ki te whakautu, ka noho ngu matou. Te whakama hoki, kua pokia au e te whakama. Na te mea kua, kua rere nga waiata katoa, kare matou e tipaku mohio ki te aha, pewhea te whakautu ki tenei tikanga O ia rā, o ia rā, i taua wā tonu i mōhio pū ahau me whakatika au i tēnei tūāhuatanga kia kore e tū kuare ai anō. Ā, nō reira, i whakatau me whai ahau i te reo Māori. Me mōhio ahau, ko, ko, ki tāku, me mōhio ahau ki tēnei momo tikanga o ngā iwi taketake o tēnei whenua. Me mōhio, engari tē mōhio. Me whakatika, i mōhio taku whānau he kaupapa tino nui tēnei, te reo Māori, ki ahau, nō reira, mai, mai te tīmatanga

Tino harikoa tona ngakau kua whai au i tenei reo. Ae, tino harikoa. Okay. I te wa i timata ahau ki te ako i te reo Maare, a, ko taku matamua, 11 ona, tona pakeke. A, ko te potiki, e waru, tona pakeke. No reira, i taua wa, He ihu puku ahau i taua wā. Ā, o tēnei reo, nē? Nō re tē taea e au te whakaako ki a rātou, ki a rāua. Kua kite koe i tēnei whare, ko te whare Mihinare tēnei. Nō reira, heoi, mai taua wā, kua kitea, kua piki ake ō rāua hiahia ki te ako i te reo Māori. He pai ō rāua whakahua o te o ngā kupu Māori, pai tērā. Kei konei ia. Ko māua ko Kate, ko taku kaihana. Kua kī te koi i tēnei? Ko Whangaroa tērā. Ki taku nei titiro kua tīmata a Jack ki te ako i te reo Māori, ā, e whai wāhi ana ia ki ētahi kaupapa Māori, nō reira. I pai ki a ia ki te ako. Ia, i reira te, te ara, a, te, te awa. Ko te kūmara, ngā rua kūmara ki konei, me ngā māra, te kanga, corn, ko te bandera. I ētahi wā ka tae mai te pātuhi, Māmā, te pēwhea te whakamārie i tēnei kupu? Pai tērā. Mēnā ka tae mai he mokopuna, kāre e kore, ka kōrero Māori ahau ki a ia. Ā tōna wā. Ko tētahi mea pai ki au mō te reo. Ko te hononga o te reo ki te taiao, te whakaritenga o ngā manu, ngā rākau, te āhua o te moana, te whenua, ki te āhua o te tangata, ērā kupu whakarite Ngā paekiaunga o ko ia te manu tāiko, he korokoro tūī, ērā momo mea. Te reka rawa atu tērā wāhanga o te reo. ki au. Tēnā, haere mai. Ruby. Haere mai. Noho mai. Oh, kei te mahana koe, nē? He. I roto i ngā tau kua kohikohia e au ētahi kupu e hāngai ana ki te ao whakaari, rite ki ngā tūmomo whakaari, ngā wāhi motuhake o te whare whakaari, ngā tūranga o te ao whakaari, kei huri ki te reo Pākehā i a, i a mātou e mahi ana i roto i te reo Māori. Nena, haere atu ki te wings, eka, haere atu ki te Paetaha. Era momo mea. He aha to hiahia? Umm, hoki mai. Ruby. No reira ka horahia tenei rerenga rarangi o Kiawai e hiahia ana ki te ako i era kupu. Tika. He noho. Ka pai. Kia tahi. Tino hiakai ētahi kiri whakaari, ringotohu rānei ki te mōhio ki tēnei kupu, ki ēnei kupu. Ki te pai koe. Kua tūtaki ērā huarahi. Nō reira, ā, i ngā tau e rima kua hipa, kua whai wāhi ahau ki kaupapa whakaari Māori, ā, Pēnei i a, oh, e mahi ana ahau hei, hei kaereruku tau piringa i te taha o ngā kiri whakaari o Ahikāroa, o Kairākau anō hoki. Nui ake i te whā tekau tau kua mahi au hei kiri whakaari, ā, nui ake i te. Rua tekau ngā tau hei ringotohu, hei kaiako whakaari. I ngā tau e toru kua hipa, kua mahi ahau i tētahi tūranga hou ko te Kaireruku Taupiringa. Kia haumaru ngā kiri whakaari i waenganui i ērā kāpeka taupiringa mēnā me āe, me kihi te kiri whakaari ki tētahi atu kiri whakaari. Kei konei ahau kia whakangaio te tūāhuatanga. I mōhio pū ahau ka whai au i tēnei mahi hei kiriwhakaari, ā, i tīmata ahau. Oh, e, e whitu ōku tau i te wā i tīmata au i tēnei mahi. I hari mai tōku pāpā ki tētahi, um, whakaharatau whakaari, ā, i hari māua ko tōku tuakana i tōna taha. i mōhio pū ahau i taua wā tonu i uru atu ki taua rūma whakaharatau i mōhio pū au ka whai ahau i tēnei mahi hei kiriwhakaari. Nōku te waimarie nātemea kua tūtaki ērā aroha e rua, taku aroha ki te reo, me taku aroha ki te ao whakaari. Mena ka kite te tangata i nga kupu Maori i mua i a ia, mena ka rongo nga reo Maori, Ka waia haere ō taringa, tō arero ki te reo, ā, ka mimiti haere te mataku.

Ko te whakatutukinga tino nui rawa atu ki au, ko te akonga o te reo Māori. Koirā te mea nui. Me taku te whānau mai o ōku pēpi. Kia ora e kare, nau mai ngā tutūreiti. Kei te whai, e kao, e kao, e kao. Kei te whakatoi anake. Kia ora, nau mai hoki mai. Kia ora, tēnā koe. He wero te mea, ngā mea e rua, he tino wero. Kua manawa tītī ahau ki tēnei, ki te whai i te reo Māori, ka ū, ahakoa te aha. Ehara i te mea he mea māmā. Nā, ko Rosie tētahi o ngā kaihanga o tēnei kēmu. Mēhara, nē? Mēhara rawa atu. Nō reira, kei te mōhio pū ia ki ngā tohutohu katoa. Ki ngā kupu katoa. Ia, ia. I tīmata taku haerenga i au e pakeke ana, nē. Rima tekau ōku tau i te wā i haere au ki te Wānanga o Aotearoa, koirā taku mātauranga kei tētahi wānanga, tuatahi. Ia, haramaki konei, whakatata mai, ia. I whai wāhi ahau ki tētahi kapa, ā, ko kapa kōrero tērā. Oh, e ono ngā tau mai te whakatūranga o taua rōpū. Ā, ia marama, ia marama, ā, hui ai mātou, ā, Ko te kaupapa, ko te, ko te whakawhiti kōrero, ko te kōrerorero i roto i te reo Māori, me te inu waina, me te inu pia rānei. Hei pai tērā. Ā, nau mai hara mai, mēnā he pēpi, he matatau rānei, nau mai hara mai ki taua kapa kōrero. Ae, kia pērā, ok. Um, oh, um, kei te hiakai taku pēpi, nā reira me whāngai ki a ora. Ko ētahi o ōku hoa um, hei tauira o mua o AUT. Nāne kāore i te rā nei, ahakoa. Inanahi, apopo, anatahi rā. Ētahi he Pākehā, ētahi he Māori. Oh, te kupu mō tētahi uh, hua engari kāre te tangata e pae ai ki. Taua kupu, he nō Rarotonga, nō Kuki Airani rānei te kupu mō, kupu mō tētahi huarākau maika. Ētahi wā ka tākaro kēmu, ētahi wā ka haere ā-kapa ki tētahi wāhi Māori, tētahi kaupapa Māori, ki te mātakitaki i tētahi kaupapa Māori ka haere ā-kapa. Te mahi, whai muri te, ngā whaikōrero, hongi. Ko te harirū. Kia ora, kia ora. Na he tino pai, ti a kaupapa tino pai tera. Mena ka mate te tangata he aha te tinana, he. E tupapapa ana. I roto i taua ropu ko taku tino hoa ko Joe Pannell tera. Oh, ko Pou. Ko ia taku pou whirinaki, a mai ra ano kua mahi tahi, kua ako tahi maua, um, i te reo Maori. No Tangaroa. Oh, oh, ko te, ko te um, uh, kauika. Oh. Uh, mai te kurapō ki uh, te wānanga o Aotearoa, ki te kura aronui o Tāmaki Makaurau, uh, hoki atu ki te wānanga o Aotearoa, uh, ki ngā kura reo. He ika, he, he um, pipi, he... Oh, oh, oh, Ko ia kei taku taha. Rawe. Rawe. Karafiua, karafiua. Mena, kei konei, kei konei rānei. Ā, nā te mea, ko ia, ko tērā tangata, tō pou. Ki te whakanui. Āe. Whakatairanga, tupu. Tipu! Ko, ka whakawhiti kōrero, Ka, ka whakamātautau i a, i a kōroa, ka, ka āwhina i a kōroa. Ā, kua ahatia Te Tiriti o Waitangi? Kua hainatia. Kia. Koirā te tino āwhina. He wānanga anō tērā kei waho o te akoranga, nē? Kei waho o te akomanga, o te akoranga, hei wānanga anō. Nā te mea, whai muri i te akoranga, ka haere mā runga waka, mā runga pahi rānei. Ka haere tonu te kōrero. Nei, rua, toru, kapa kōrero! I te tau 2008 i tae atu au ki te kura pō, nē, ko te noho kotahitanga te marae. He rawe taua whare. I tae atu au ia wiki mō ngā tau e whā noho ai ki taua whare. Oh, te mīharo hoki o taua whare. I reira ako ai i ngā tikanga o te whare, ā, ko te akoranga tino nui rawa atu, i kite au, E hoa haere ana te tikanga me te reo Māori. Ināianei mēnā ka tae atu au ki tētahi marae tino āhuru te noho, i kite au i te kaha i te hohonutanga o taua mea te karanga, te reo tuatahi, ā, e rangona ana mēnā ka whakaeke koe i te marae. Anō te pai ki te hoki mai ki konei. Ki tēnei whare ātaahua, he hika mā. Ah, ah, kei te menemene tēnei ngākau i te hokinga mai. Ko te mea ātaahua o tēnei whare, kei ia kokonga, kei ia pakitara hei pūrākau anō, nē, hei kōrero o mua, hei pūrākau, hei hītore o mua. Koirā te mīharo o tēnei whare. Mēnā ka titiro ki tērā taha, ki tērā taha, oh, ka kite tētahi mea hou, ah, ka whakamīharo te kaimātakitaki. Ko au tērā, i au e tauira ana, i a Pōhine, i a Pōhina. Umm. Waimarie. Hei tauira waimārie ahau ki te noho i ō rātou ringa poipoi ai. I te wā i tīmata ahau ki te ako i te reo Māori, kore rawa ahau i rongo i tētahi kupu whakaiti. ā, i ngāi Māori, engari anō te Pākehā. I kī mai tētahi tangata Pākehā ki au, ā, kia kore te, te iwi Māori e mōhio ki tōna ake reo, tē whakaae kia ako te Pākehā. I hoki maumahara ki ngā kupu ō aku kaiako, nō ngāi Māori te reo, āe. teka tonu tērā. Mō tātou katoa. Ā, kia rere te reo Māori. Kei ngaro. Nō reira, koirā taku whakautu ki a ia. Hoia tō waka. Hoia tō waka. Ahako ō whakaaro, ka ū tonu ahau ki tēnei, nā te mea kua whakarerekē katoa taku ao. I te tau 2017, i whakawhiwhi mai taku ingoa Māori, mai a Pāpā Tīmoti Kāretu rāua ko Te Wharihuia Milroy, ā, ko Te Atamira tērā. I noho mātou ki tētahi hui, Te Puna o te Kī, ā, ki, ki Manukau. Ā, ko te wā o te paramanawa, i karanga mai a, a Tīmoti, Jennifer, haere mai. Nō i tae atu au, ā, ā, ko, ko tā rāua ki au, kua eke tonu ki te wā, Ā, ka tuku ia ingoa Māori ki a koe, nā, kua whakatau māua, ko Te Atamira. Hm, pēwhea tēnā? Nē? Oh, te ohorere hoki. Ā, ka heke ngā roimata. Nō reira, he, he tino ingoa tērā ki au. Nā te mea, ao noa, pō noa, tū ai i Te Atamira hei kiriwhakaari, hei kaikauwhau, hei kaiwhakataki, hei ringatohu. I kite ahau, kua takoto te mānuka, te tokorua rā. Ki te whakamahi ahau i tēnei wā kei te atamira kia whakatairangatia te reo Māori. Ā, nō reira, mai taua wā, mena ka tū au I te atamira, ko taku reo tuatahi ko te reo Māori. He mihi aroha ki a rāua. Nā rāua tēnei ingoa i whakawhiwhi mai. I whakaharatau māua ko taku tino hoa a Joe. I te pāpā tākaro e tata ana ki te whare, ā, kia rere ō māuane reo. Kia kōrero ngā kupu katoa i roto i te hā kotahi, koirā te, tētahi o ngā pūkenga, nē, o te kaikaranga. Ā, i kite au i ngā wāhangō o te karanga. Te mihi ki ngā mate. Ngā mihi ki te rōpū e whakaeke mai ana ki te marae, me te pōwhiri mai o aua manuhere e whakaeke mai ana i te marae. Kāre au i mōhio ki ērā āhuatanga o te karanga i mua i taua akoranga. Mīharo. I mōhio ahau Kāre au e tū ana he kaikaranga, nā te mea he Pākehā ahau. Mā ngāi Māori te karanga e tuku. Mā ngā tangata whenua te karanga e tuku. E hari au. Āe, kore rawa e i whai tā moko, e kāo. Mā Ngāi Māori tērā tikanga. Ngā whakatauākī, ngā kīwaha, e whakarite ana te tangata ki tētahi manu, ki tētahi kapua, ki tētahi rākau. Ko taku tino hiahia, Kia rere ērā kupu whakarite puta noa i te motu, ā, ki Ngāi Pākehā, ki Ngāi Māori. Kia rāngona puta noa i te motu, kia whakamāori ngā tohu, ngā kupu Pākehā katoa o tēnei whenua. Kua hurihuri te ao. Kua whakamanawatia Kētia, kua whakaturetia kētia te reo Māori he reo ōkawa o tēnei whenua, me whakatinana kia ora ai. Kei te kite rātou he mea nui, he kaupapa nui tēnei. He reo rangatira. Me mōhio Ngāi Pākehā ngā tauiwi o tēnei whenua ki te reo taketake. E noho ana ngā motu o Whītī, o Hāmoa. Te Moana-nui-a-Kiwa. Tēnā te tatau. Ko taku whakatēnā tēnā ki Ngāi Pākehā e hiahia ana ki te ako i te reo Māori, kia tere, kei kīkī ngā akoranga katoa. Oh, oh, nō tēnei whenua ngā mātua o Jerry. Ana. Ana. Hei huarahi roa! Ki te kaha ngā kaiwhakahaere o ngā kōhanga reo ki te heri atu rā rātou ki te kōhanga reo ki te kōrero i te reo Māori, me pērā anō hoki ngā mātua. Au e mea ko a ratou tamariki noa, ka pehea ka hoki atu ana ki te kahinga? Na ko te hiahia kia heria ki te kohanga reo, ka akohia ki te reo Maori, ka hoki atu ki te kahinga, kai te korero Maori atu ano hoki ki nga mātua.